Идэлгэ кырыыстаах краабытын курдук сэһэнтэн быһа тардыы Миитэрэй Манчаары маҕаһыыҥҥа уолугар сөптөөх көстүүм арааһын көрдө. Татыйааната уонна уола Сеня хара дьүһүннээх, түөрдэн алтыс мээрэйдээх уонна төрдүс оруостаах диэбиттэрин өйдөөн, икки тус-туспа суол таҥастан тигиллибит көстүүмнэри сөбүлүү көрдө. Хайатын уларан быһаарымына турдаҕына, үрдүк уҥуохтаах, тэрилбэччи көрбүт киэҥ харахтаах атыыһыт саха кыыһа кэлэн «Бэйэҕэр ылаҕын дуо?» диэн сэмээр ыйытта. «Суох, оскуоланы бүтэрэр уолбар ылыахтаахпын, бу икки көстүүмтэн хайатын толорбун быһаарбакка турабын» Иккиэн дьүсүө көстүмнэр, ол эрээри мин германскай ордеруом этэ, таҥаһа да, хаачыстыбата да ордук. Үтүө санаалаах кыысчаан, оччотугар көмөлөспүччэ көмөлөс. Мин уолум тас көрүҥүнэн эн саҕа буолуо, баһаалыста бинсээги кэтэн көрдөрүөҥ дуо? Мин дуо? кыыс соһуйбуттуу көрдө. Ол кэннэ биир эмэ уол баара буолаарай диэбиттии, уҥа-хаҥас көрүтэлээтэ да, аҕыйах кырдьаҕас эрэ дьон баар. Чэ сөп, ол кэннэ көстүөмү ылан бэйэни көрүнэр сиргэ тиийэн бинсээги кэтэн кэбистэ, сиэркэлэн иһэ эргичиҥнээтэ. Пиджагын уһуна, сиэхтэрэ миэхэ сөрү сөптөр, арай кэҥэс соҕуста уолгар оруобуна буолсу. Кырдьык, мин кырдьахпына эмиэ оннук. Чэ, ылабын Оччоҕуна кассаҕа икки тыһыынча мөһөөх биэһин икки солкуобайы төлө, онуоха диэри көстүүмҥэ мин суулуом, диэтэ атыыһыт кыыс. Миитэрэй каассаҕа тиийэн харчытын төлөөн, көстүүмүн үөрэ-көтө ылан, аны түүппүлэ көрдөөтө да үчүгэй дии саныырым булбата. Ол кэннэ «Ээ, били аатыран манньыаттаахтара барыахха» диэн санаата. Манньаттаахха тиийдэ, ок-сээ, аатырыан аатырбыт ырыынак буолла, массыыналар быыс-арыт булбаккына кэккэлээбиттэр. Киһи биир кэм аалыҥнас, табаар арааһа баар быһыылаах, тыа киһитин хараҕа алааран хаалыа аҕайыылаах. Миитэрэй балачча кэрийэн сөбүлүү көрбүт түппүлэтэ элбэх эрээри, харчытыгар сөп түбэһиннэрэн хара дьүһүннээх итальянска түппүлэни кыратык түөрсэн ылла. Наадабын сүрүннээн ситтим. Аны крестьянскай ырыынактан чэпчэки соус халбаһыы, сыыр, кофе, соҕуруу дойду отонноруттан ылыахтаахпын. Майаҕа бастарбыт алыс ыараханнар, ол кэннэ эдьиийим аахха «Чэйдээт, дьиэлэм этэ» диэн саныы-саныы автобус тохтобулугар таҕыста. Миитэрэй Максымов сары тохтобулугар түһэн Ерменскэй уулуссанан сулбуччу соҕус хаама, хааман сиибэн истэ. Быраас Максымов уулусса икки өттүнэн кураанах соҕус сири талан эрэйдээхтик хааман Ерменскэй уулусса төрдөн эрдис нүөмэригэр тиийдэ. Кып-кыраҕас уһаайбаҕа тиит маһынан тутуллубут эргэ дьиэ, хотон, хоспох уонна хортуоппай олордор сир баар. Ыалдьыты кылгас атахтаах, уһун систээх кугас ыт өрө бар диэн үрүтэ оһойдо. Миитэрэй дьиэҕэ киирбитэ кыырыктайбы баттыктаах кырдьаҕас эмээхсин күнүскэ аһылыгын бэлэмнии сылдьар эбит, мырчыстыбыт тириилээх улахан илиитинэн чарапчыланан киирбит киһини көрө сатаата эрээри билбэтэ, харах хос мөлтөөбүтэ сүрдээх. Ким кэллиэҥ? диэн ыйыта соһуйда. «Эдьиий, мин Миитэрэйбин» диэбитэ биирдэстэрэ тастыҥ быраатын дьэ билэн бэйэтиттэн бэйэтэ кэлэйбиттии «Оо, дьэ, аны бырааппын билбэккэ кимин туоһуластаҕым үһү, кырдьар диэн кырыыс дииллэрэ дьэ кэлэн эрдэҕэ» диэхтээтэ. «Хайа, хайдах олороҕут?» ыалдьыт тас таҥаһын уонна сэлэппэтин устан ыйыта олорсто. Кэммитинэн олоробут. Сэттэ уон биэс сыл хаара самыыра санныбын баттаан, күн-түүн арай кырдьан кыыһыланан иһэбин. Таах сылдьыахтаҕар тумуулааччыбын. Илии матаҕым дьарҕата көбөн сордуур. Кэл, чэйдээ Маарыйа эмээхсин аһа аһата ыҥырда: «Остуолга макароннаах эт соркуойа улахан тэриэлкэҕэ толору ууруллубут, килиэп, ынах арыыта саахар тардыллыбыт, үүттээх хойуу чай кутуллубут». Миитэрэй бэйэ оҥоһуута ыскамыайкаҕа кэлэн олордо. Ынахтарбыт үүтүнэн аһаан олоробут, онтон атын айахпытын аппыт буолуо этибит. Биир да олохтоох үлэлээх киһи суох Оккут-маскыт булуута хайдаҕый? Урукку курдук, хатыыстаах арыыталаҕын быыһын хаһаллар, дьон оттообот сирдэрин. Аны онтукпутугар тиэйтэрэ сыаната олус ыарахан. Биир атыыр айдаан, урут холкуоска сэрии кэмигэр уонна ол кэннэ алта уон сылларга оҕонньорбунаан күн быыһын булбакка биир да өрөбүлэ суох умса төннө түспүт сылларбыт аахсыллыбакка кырдьаҕаспытынан эрэ пенсия ылабыт Ол чэйгэ уонна табаахха да тиийбэт. Онон эмиэ икки ынахпыт үүтүн атыыта абырыыр. Эһи хайда олордугут? Тыаҕа олоҕуоракын, хамнаспытын төлөөбөтөхтөрө бэһис ыйыгар барда. Биһиги кэм сүөһүлээх, астаах буоламмыт, аҕабыт, ийэбит пенсияларынан быһаҕастаһан олоробут. Сиэнньэбит быйыл оскуоланы бүтэрэр. Ньургуубут сэттистэн ахсыс кылааска тахсыаҕа. Оҕолоргут улааппыттар, этэҥҥэ буоллаххына сотору ыал буоланнар эһээ, эбээ буолсугут. Оннугун оннук да маҥнай үөрэнэн илэ идэ ылыахтар этэ. Сиэнньэ суут-сокуон үлэһитэ буолан баҕарар, аны сайын туттарсар былааннаах. Сыл-хонук аҕыйах сыллааҕыта төрдүс эрэ этэ дии. Ол да үөрэҕин бүтэриэ, оҕом ыал буолбут дьоллоох остуолга тиийбит киһи. Оҕолор улааталлар, биһи кырдьабыт, сааһырабыт, ол олох уларыйбат сокуона.